Helo blant, mae gen i stori uh, Twinkle arall i chi fan hyn. Uh, teitl y stori yw Trysorau yn yr Ardd. Roedd yn fore Sadwrn, heulog, hyfryd, pan sylweddolodd Ifan ei fod wedi colli ei hoff dedi. Edrychodd o dan ei wely a thu ôl i'r soffa. Aeth i edrych yn ystafell ei chwaer a chwilio drwy ei holl ddroriau. Tynnodd ei holl deganau allan o'r bocs a hyd yn oed chwilio i weld os oedd Mam wedi rhoi'r tedi yn y peiriant golchi. Ond doedd Ifan ddim yn gallu dod o hyd i'w dedi yn un man. Roedd Ifan yn siomedig. Pan ofynnodd ei chwaer fawr Celyn iddo chwarae, siglodd ei ben. Roedd yn teimlo'n rhy drist i chwarae gemau. Yn sydyn, meddyliodd Celyn am syniad rhagorol. Gallwn ni chwilio am dy dedi allan yn yr ardd, gwenodd Celyn. Doedd Ifan ddim wedi chwilio tu allan yn yr ardd eto. Felly, dilynodd hi allan o'r tŷ. Efallai bod Tedi Ifan allan yn yr ardd rhywle. Chwilio nhw am ei dedi yn nyfnderoedd y môr. Yn gyntaf, yng nghanol y môr forynion prydferth a'r pysgod disglair. Rhoddodd môr forwyn a chynffon binc ac esgyll tonnog gregin llachar Ifan, a rhoddodd ef hwy ym mag Celyn. Diolch! Chwiliodd Celyn ac Ifan ym mhob twll a chornel, heb ddod o hyd i Tedi. Ar ôl hynny, Dringodd Celyn ac Ifan yn ddewr ar fwrdd llong enfawr y Môr Ladron. Cuddiodd y ddau ohonyn nhw'n dawel bach y tu ôl i gist trysor, fel nad oedd y Capten Cas a Barf Fawr Ddu yn gallu eu gweld. Cipiodd Ifan lon dyrniad o geiniogau aur, disglair o'r cist, a'i rhoi ym mag Celyn. Bu'n rhaid iddo chwerthin yn ei lawys er mwyn gwneud yn siŵr nad oedd y capten yn ei glywed. Ond doedd dim sôn am ei dedi. Wedi hynny, Dringon nhw ar roced a theithio i'r gofod, gan geisio eu gorau glas i osgoi estronied rhyfedd a mynd ar wib heibio'r planedau enfawr. Glanion nhw ar y lleuad a buon nhw'n hofran yn yr awyr. Dangosodd Celyn ambell garreg llachar i Ifan cyn ei gosod yn ei bag. Ond yn anffodus, doedd Tedi Ifan ddim yno chwaith. Wedi hynny, gwelon nhw ddrai goch enfawr yn ymlacio mewn coeden dal. Helo, meddai, gan grensian ei ddannedd miniog. Wnewch chi aros i gael te gyda mi? Eisteddon nhw i lawr ar y gwair i fwyta te blasus iawn yng nghwmni'r ddraig ddifur. Rhoddodd e beth o'i genau coch, garw i Ifan, ond doedd e ddim wedi gweld Tedi chwaith. Gwenodd Ifan a diolch iddo am fod mor garedig. Yn sydyn, glaniodd Ifan a Celyn yng nghanol coedwig dywyll a oedd yn ddigon i godi ofn arnyn nhw. Yna, gwelon nhw ddewin a barf llais yn eistedd ar graig. Helo, hoffech chi ddysgu triciau hud? Roedd Ifan wedi cynhyrfu'n lân a nodiodd ei ben. Rhoddodd y dewin ffon hud disglair bob un iddyn nhw. Dysgon nhw sut i greu gwreichion a phob math o driciau hyd rhyfeddol. Roedd Ifan yn mwynhau ei hun cymaint anghofiodd ofyn os oedd y dewin wedi gweld Teddy. Yn olaf, clywon nhw nodau rhyw fiwsig swynol pêr yng nghanol coedwig hudol. a gwelon nhw dylwydd teg yn dawnsio rhwng y blodau prydferth. Dawnsiodd Celyn ac Ifan gyda'r tylwydd teg, yn eu gwisgoedd o betalau hyfryd a hetiau mes. Roedd Brenhines y Tylwyth Teg ei hun wedi gwirioni cymaint, gan, gan ei dawnsio, fe osododd hi goronau pefriol am eu pennau, a gwenu. Wedi blino'n lan, eisteddodd Celyn ac Ifan i lawr yng nghanol yr ardd i orffwys. Tynnon nhw'r holl drysorau oedd ym mag Celyn allan i edrych arnyn nhw. Roedden nhw wedi casglu cragen oddi wrth ffwrf orwyn, ceiniog eiriaid o long y môr ladron, cerig o wyneb y lleiad, cen y ddraig, ffin hyd y dewin, Coronau brenhines y tywydd teg. Dyna beth oedd antur llawn cyffro a thrysorau rhyfeddol. Wyt ti am fynd i'r tŷ nawr i weld os yw mam wedi dod o hyd i Tedi? gofynnodd Celyn. Sylweddolodd Ifan ei fod wedi hen anghofio eu bod nhw'n chwilio am eu dedi. Roedd hyd yn oed wedi anghofio pa mor drist oedd e'r bore hwnnw. Roedd wedi cael gymaint o hwyl yn chwarae. Gallwn ofyn i mamant a dedi wedyn. Dwi'n cael llawer gormod o hwyl yn chwarae yn yr ardd gyda thi.